Arterial gan basyşynyň üýtgemegi. Haýsy pikir dogry? Ysgynsyzlyk, ukuçyllyk, gözleriň öňüniň ümezlemegi, baş aýlanma, ýürek bulanma, Gusma, gözleriň gyzarmagy, ýürek ritminiň bozulmagy ýaly alamatlaryň biriniň ýa-da birnäçesiniň peýda bolmagy arterial gan basyşynyň üýtgändigini habar berip bilýär. Gynansak-da, ýaňy ýüze çykyp başlanda bu alamatlara köplenç üns berilmeýär ýa-da agyryny köşeşdiriji dermanlar içmek bilen oňulýar. Adamlaryň käbiri agzalan alamatlar peýda bolanda arterial gan basyşyny ölçemeýär. Arterial gan basyşynyň yzygiderli üýtgemeginiň howply netijelere getirip biljekdigi baradaky düşünjäni halk köpçüliginiň arasynda berk ornaşdyrmak maksady bilen, žurnalist Narjan Kasymowa bu babatdaky pikirleri seljermegi we olara dogry baha bermegi Aşgabat şäheriniň onunjy Taglyk öýüniň kardiorewmatolog lukmany Janna Allakowadan haýyş etdi. Birinji ýalňyş pikir, men özümi oňat duýýaryn, diýmek men sagdyn adam. Hakykatda, arterial gan basyşy üýtgände, ylaýta-da ýokarlananda kesel alamatlarynyň ýüze çykmazlygy mümkin. Gipertoniýa uzak ýyllaryň dowamynda alamatsyz geçip hem-de birdenkä hüjüm edip, agyr gaýry üzülmelere getirip bilýär. Has kem otuz ýaşdan uly adamlar ätiýaçly bolmaly. Zyýanly endikleriň gipertoniýanyň döremek howpuny ýokarlandyrýandygyny ýatda saklamaly. Aýallara gan basyşyny kadaly derejede saklamaga estrogen gormonlary kömek edýär. Şeýle-de bolsa, birinjiden, diňe dogry iýmitlenip, işjeň hereket edilende, zyýanly endiklerden we stres döredýän ýagdaýlardan gaça durlanda estrogenler aýalyň saglygyny goldaýar. Ikinjiden, aýbaşydan galynýan, ýagny klimaks döwürde bu gormonlar azalýar we netijede, Aýal bedeni ýürek-damar kesellerinden goranmakdan ejiz gelýär. Şeýle sebäplere görä, erkeklerde kyrk bäş ýaşdan soň, aýallarda elli ýaşdan soň gipertoniýanyň açyk-aýdyň alamatlary bilen ýüze çykyp başlamagy adaty ýagdaýdyr. Käbir näsaglar bolsa özünde gipertoniýanyň bardygyny insulta, infarkta duçar bolanda bilip galýarlar. Şeýle ýagdaýlaryň öňüni almak üçin otuz ýaşdan uly adamlar özüni oňat duýsa-da, arterial gan basyşyny ölçedip durmalydyr. Häzirki wagtda arterial gan basyşynyň ýüz otuza segsen millimetr simap sütüninden ýokary, togsana altmyş millimetr simap sütüninden pes bolmazlygy kadaly ýagdaý hasaplanýar. Ikinji ýalňyş pikir. Gipertoniýa gartaşan we garran adamlaryň keseli. Bu kesel ýaşlara howp salmaýar. Hakykatda. Gipertoniýa soňky döwürde ýaşlaryň arasynda hem köp duş gelýär. Otuz ýaşa ýetip-ýetmänkä gipertoniýa duçar bolýan adamlar az däl. Muňa Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatlary hem güwä geçýär. Bu maglumatlara görä, Ýer yklymynyň on sekiz ýaşdan uly ýaşaýjylarynyň her üçüsinden birinde gipertoniýanyň döremegine getirip bilýän howply görkezijiler bardyr. Üçünji ýalňyş pikir, Gipertoniýa we gipotoniýa nesilden nesle geçýär. Hakykatda, bu keselleriň özi däl-de, olara meýillilik nesilden-nesile geçýär. Munuň özi gipertoniýanyň we gipotoniýanyň neslinde bu keseller anyklanan ýakyn garyndaşlary bar bolan adamlara has köp howp salýandygyny aňladýar. Şeýle howp, meselem, Kakasy gipertoniýaly adamlarda on bäş göterime çenli, ejesi gipertoniýaly adamlarda otuz göterime çenli. Hem kakasy, hem ejesi gipertoniýaly adamlarda altmyş göterime çenli ýokarlanýar. Ýöne sagdyn durmuş ýörelgesine eýerilip ýaşalanda, hatda nesilleýin meýillilik bar bolan adamlar hem gipertoniýadan goranyp bilýärler. Arterial gan basyşynyň yzygiderli peselmegi bilen häsiýetlendirilýän gipotoniýa keseli barada hem hut şuny aýtmak bolar. Dördünji ýalňyş pikir. Gipotoniýa keseli gipertoniýa ýaly howply däl. Hakykatda, gipotoniýa köplenç gan azlyk, ýagny anemiýa, newroz, ýürek kemisligi, ýagny porok, wegoto damar distoniýasy, iýmit siňdiriş we endokrin gullanmalaryň keselleri bilen utgaşyp gelýär we olaryň geçişini agyrlaşdyryp bilýär. Galyberse-de, köp ýyllap dowam edende gipotoniýanyň gipertoniýa geçmegi mümkindir. Arterial gan basyşynyň kadadakydan pes görkezijilerine uýlgunlaşan adama basyşyň yzygiderli ýokarlanmagy has agyr täsir edýär. Bäşinji ýalňyş pikir. Gipertoniýada artykmaç hereket etmekden saklanmaly. Hakykatda, hereket çäklendirilende bedeniň agramy artýar. Gan damarlarynyň, ýürek myşsasynyň ýagdaýy erbetleşýär. Netijede, ýürege düşýän agram köpelip, arterial gan basyşynyň mundan beýläk hem ýokarlanmagy üçin şert döreýär. Şeýle ýagdaýyň öňüni almak üçin işjeň hereket etmeli. Ýöne bedeniňe artykmaç agram salýan işleri etmekden, sportuň agyr görnüşleri bilen meşgullanmakdan saklanmaly. Gündelik Beden maşklaryny ýerine ýetirmek welin peýdalydyr. Altynjy ýalňyş pikir. Arterial gan basyşy peselýän adamlar süýji tagamly önümleri iýmegi, köp ýatmagy gowy görýärler. Hakykatda, gipotoniýadan ejir çekýän syrkawlar dogrudan-da süýji önümleri iýmegi we köp ýatmagy endik öwürýärler. Gep olaryň şeýle endikleri halaýandygynda däl, muny olaryň bedeniniň fiziologik aýratynlyklary talap edýär. Arterial gan basyş peselende ähli beden agzalary, aýratyn hem ýürek myşsalary we kelle beýnisi gan bilen ýeterlik üpjün edilmeýär. Netijede syrkaw ysgyndan gaçýar, işjeň hereketlenmäge ukypsyz bolýar. Uglewodlara baý süýji önümler we uky olara güýjüni täzeden dikeltmek üçin zerur gerek bolýar. Gara çaýyň we kofäniň gapdary bilen mürepbe, şeker, halwa, bal, şokolad, kemput iýmek mümkin. Süýji miweler haýal özleşýän uglewodlaryň çeşmesi bolup durýan arpa, bugdaý, tüwi, greçka, süle, dary armalaryndan bişirilen şüreler şekerli önümlere seredeniňde peýdalyrak. Olar bedeni has kuwwatlandyrýar. Üstesine, saglyga hiç hili zyýan ýetirmeýär. Gipotoniýadan ejir çekýän syrkawlar işjeň hereketde bolmalydygyny hem unutmaly däl. Ukudan oýananyňda düşekden syçrap turmakdan saklanmaly. Göwräniň ýagdaýy birdenkä, onda-da dowamly gijeki ukudan soň üýtgedilende kelle beýnisine gan baryp ýetişmeýär. Netijede, başyň aýlanmagy, hatda huşuň ýitirilmegi hem mümkin. Oýanandan soň birnäçe sekuntlap ýatmaly, gerinmeli, çuň dem almaly. Düşekde oturan ýagdaýyňda öz-özüňi owkalamak maslahat berilýär. Ilki kelläňi owkalap, soň maňlaý töweregiňe geçmeli. Boýun we egin töweregini owkalamaly. Irki beden maşklaryna ýeňilräginden başlap, soň çylşyrymlaryna geçmeli. Günüň islendik wagtynda ýadawlyk ýa-da kellagyry peýda bolanda, elleriň başam we süýem barmaklarynyň arasyny owkalamaly. Birinji ýalňyş pikir. Arteriýa gan basyşy ýokarlananda lukmanyň ýanyna barmak hökman däl. Gipertoniýaly näsaglar bilen maslahatlaşmak ýeterlik. Hakykatda, Eger arterial gan basyşy yzygiderli ýokarlanýan bolsa, onda anyklaýyş-bejeriş işleriniň geçirilmegini gazanmak üçin lukmana ýüz tutmak maksada laýykdyr. Sebäbi gipertoniýa keseliniň geçişi we döremeginiň sebäpleri, onuň bilen utgaşyp gelýän keseller her kimde her hili bolup biler. Bejeriş bellenilende derman syrkawyň umumy saglyk ýagdaýyna, keseliň näçe wagtdan bäri dowam edýändigine, Gan basyşynyň näçe wagt aralygynda we nähili üýtgändigine görä hem-de barlaglaryň netijesinde ýüze çykarylan kesellere laýyklykda saýlanylýar. Galyberse-de, gipertoniýa garşy täsirli derman toparlary köp. Olar näsaglaryň birine kömek etse, beýlekisinde goşmaça ýaramsyz täsirini ýüze çykaryp bilýär. Diýmek, dermanlary diňe lukmanyň görkezmesi boýunça içmeli. Sekizinji ýalňyş pikir. Men dermany diňe gan basyşym ýokarlananda kabul edýärin. Eger ýagdaýyň oňatlaşan bolsa, onda derman içmek nämä gerek? Hakykatda, gipertoniýa dowamly kesel bolup, yzygiderli bejeriş geçirilmedik ýagdaýlarynda gan basyşy barha ýokarlanýar. Bu keselde arterial gan basyşynyň derejesini kadaly ýagdaýda saklamak uly ähmiýete eýe bolup durýar. Diýmek, dermany gan basyşy ýokarlananda ony peseltmek üçin däl-de, basyşyň ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin içmeli. Munuň özi gipertoniýaly syrkawyň gipertoniýa garşy täsirli dermandan içmegi özüni oňat duýýan bolsa-da dowam etdirilmelidigini aňladýar. Gipertoniýa keselinde derman içmegiňi bes edeniňde keseliň ýitileşip biljekdigini ýatda saklamaly. Dokuzynjy ýalňyş pikir. Kabul edýän dermanlaryňy wagtal-wagtal çalşyp durmaly. uzak wagtlap peýdalanylanda olar ulanmaga endik döredýär. Hakykatda, häzirki wagtda derman senagatynda öndürilýän gipertoniýa garşy täsirli dermanlar uzak wagtlap kabul etmek üçin niýetlenendir. Olar adatça ulanmaga endik döretmeýär. Dogry, käte tarkawyň ýagdaýyna görä öňünden ulanylan dermany başgasy bilen çalyşmaga ýa-da onuň mukdaryny üýtgetmäge zerurlyk ýüze çykyp biler. Bu meseläni diňe lukman çözýär. Içýän dermanyňy lukmandan birugsat çalyşmak ýa-da onuň mukdaryny üýtgetmek maslahat berilmeýär. Onunjy ýalňyş pikir. Gipertoniýa keselini diňe derman bilen bejerip bolýar. Hakykatda, gipertoniýa keselinde hökmany derman serişdelerini ulanyp bejergi almaly. Şeýle hem halk lukmançylygynda gipertoniýa garşy täsirli serişdeleriň köp sanlysy ulanylýar. Şirguýrugyň, alysyň, sarymsagyň merhemlikleri sagdyn durmuş ýörelgesi esasy bejerişiň täsirini artdyrýar.